Aja Migori ka miluongo ni Karungu. Ma duond dala kendo wan kar ka mondo wakel weche mamit, weche mag puonj ne onagi. Nyikwa Ramogi wachopo kendo kawuono wan e dho Ndala TV. Mobedo ka muneno jaduong' ni en nyinge John Otieno ni wuok Migori kacha Kagraw kanyo. Wadwa moro gik moko poto kawuono wadwa puonjo kendo waneno udhi mo erokamano.

Ani nyinga inu wani zako woni. Ana dul seme. Seme kadinga. Ma iluongo ni duond dala. Kuma koro warwako e mbaka. Kendo wang'e ni wan jomage kaka onagi. Warwako u, wadhi miyo umor. Koro kaw mana ndiri mari bed piny iwinj gik mane gisiga ka jaduo. Omiyo wan kanyakla.
Nyikwa Ramogi Ajwang' wasemol kendo wasechopo waber kendo wapong' marach kaka ineno wantie gi weche e duond dala TV ka. Kama wachopni wan gi ojende ma jodongo e wigi ka. To kendo ne ojendegi wapuonjowa gik ma e. Inyuo. Yes. Why do we? Everyone. In color. Hey. What's wrong with Majan Munioa? Or Naganioa? Kolumi no Nani Tigeni Akan. Kolumi Jalu Igeni Akan. Or Nagini. Or Nagini. The movie one. Yes. Or Nagini. Ntie gima luongo ni onagi to gikia gundgi gikia kuma giaye

Bar Algazel. Bar Elgazel. Elgazel. Eh, eh. Iwinjo kwan wach? Awinjo. To kacha ne wan jok mane wahero chiemo maduong' mane joluo nohero en rech. Rech. Omiyo kata ne kama ne wadhi wadak e Sudan kata ne samoro wabende ne wanyalo yudo rech. Kendo lupo ne nitiere maber. Lakini kaluwore ni ne nitiere jomoko bende mane iluongo ni Kano mane dak kuom Ethiopia.

Amin.
To koro joka population gine ng'eny mar ni sa mathoth sana. Kono idwaro puodho bende mondo gikete jok moko bende otimbe nadi odage. Yaani jaduong' Omolo temo wacho ni ya jawinjo ma janeno ma ni nitie liet moro mane wuok kuom jogala man Ethiopia ka ne gimiwa liet moro githiro mondo githiro mondo wuog mondo giyud lowo makano to kendo ne gidwa gik mang'eny kuno jaduong' ng'ama ne janyako Ne wan gik mang'eny. Jaduong' moro kaka wach moili. Koro mana ka medo kanyo matin. Eh. Chalo ni jogalagi, jogalagi nodhi obedo mang'eny. Ne gidhi ginyuolore. Hmm. Ka gisenyuolore mang'eny, koro ka gibiro biro matin. Koro gi matin ne ok nyal ting'o jogegi ka. Emomiyo koro ne giwuok oko. Koro gi gichako donjo e piny mar joluo kaka kae. Koro ka ne gidonjo e piny joluo to joluo ne ok ging'eny ahinya. Koro nguvu gi nodhi bedo mang'eny mohingo joluo. Koro joluo nowacho ni ami iwuo nikech teko gi teko mag jo dala ka ne ng'eny mohingo ne thoth. Koro ineno ka ne wasewuok kucha cha.
Wawuok gi jwa koni koro oyo jogi onge tiende wadhao godo. Piny pod duong', ji be omeng'eny ahinya. Wago mana mos, wago mana mos kwadonjo ka

Rech kaka jichamo rech kani. Baba kani ji kwa munsa kani kwa munsa. Da kwa munu mule wa kisumo ne nke kisumo ne okanye no akani. Da te mo no ne. Yo kicho mange no ni kisumo. Longe ni kisumo. Hmm. Kisumo city. Hmm. Koro kisumo ni no ko ponye ma luo. Ni no ne kisumo ma na ye. Kanye ma ne ji de somo ai jam. Jine sumo mu aduka. Koro en kisumo kaka Joluo ka nosenyuolore ma gibedo mang'eny, koro ne gichunogi ni akoro gipong' kanyo ki, ne ok ginyal dak kanyo gite. Koro kanyo ema koro ne gichako kere godo ka gidhi e pinje mopogore opogore. Olere maler sana. Gima chak mora gi wach kisuma ni, ni kata ne in jachan, tinyalo dhi kisuma kamachielo Chwadi kata imiyi mogo moro kata bando, tiwuok awuok idhi ndalo, in e bit kuchugo chak isumo ng'ama chielo kata gimoro matin. To gima chak pia moro kik, ni jalundi mi kata janyadhi. Weche mang'eny mana odiero gi jo otier gi golo kuom jo jaluoni. Joluogi ne ginyuolo. Iwinjo? To ka gisenyuolore, to gichako wuok ka gidhi dak kuonde mopogore opogore opogore. Lakini ing'e ni wan dhano, dhano nigi nyinge. Omiyo ne wan omiwa nying.

Jaluo en nyabi kore wuoyi matin. Nyabi kore rwako. Jaluo en ng'ama ong'e rwako. Jaluo kane nyono piny norokni, nogorikni, nogorikni. Nonyono piny mos. Mzungu. Kata kochano weche. Eh? Kochano weche ne mos. Mos. Minyalo winjo. Nyabi wani kata mana jolochere kano biro. Ne gikawo weche wa moko matin. Nyabi wani nomoro. Omaki wuoyi nyathino to mama moko winjo wiya ka Nyasaye oket chunye kama. Mama niluongo ni onge ohogo manigi. Kane apani ne nyalo neno nyadhi gi kukume. Kolony ni to kaka nyodo mos. Oti imo wer remo kongo ne. Mano kopane mane nyadhi mapingo. Mane kwa jero.
Gi kukume.
Full. Gima chielo ni chak chacha. Wache, wache. Ni tang'o momiyo gi- nying mang'eny, dhok mang'eny wuok mana kata kata iwa ma wacho dhok ma wacha, dholuo, dhok- dhok- dhok- dhok kimombo. Kimombo ni koro wacha ni gima wacho. Koro kimombo, ah, mano wacho ni dho ngere. Eko. Dho jorochere.
Eko, eko. Dhok koro jo rochere ni ng'eny ne wuok ma kuom dholuo ka.

Tomato kaka jawidi jawidi onego mano nyanya. Mano nyanya.
Nyanya. Eh, jaduong' asali koro gini nyanya. Mayenda meken gi dho ngere gi dho ngere. Eh. To tomato ne okiya ni tomato ne obiro nang'o. Okiya ni tomato ni nojanganye momiyo iluongi nyanya ni tomato. Koro tomato ne owuok kaka ma. Kadwa lemo to winjo ma. Winjo neno ma. Tomato ni Ne gin e pith. To ka gisepidho nyanya mang'eny, wazunge be biro kawo. Gidhi giloso go gigegi. Gigegi mang'eny ma tinde samoko hinyo wago, wawacho mano mang'eny. Ka giloso gigi to koro gidong' piny, achiel moko dhi odong'. To jaduong' odhi kwa nikech dholuo dhok mane owacho kodgi bende tek. Ni to tomato

Ichape, un video un carecía. Ipo. Imo.
Nyikwa Ramogi Ajuang' jonenowa gi jowinjo man dala kanyo ng'e ni nigi ondelo gi mo kanyo mudho mos. Waseduogo bang' bilo gimoro jaduong' migwa maneni abile abile jaduong' omol aneni sani chwiny koro wadwa konyo ndagi ma gik moko pondo ni ma ok ging'eyo. Ora kunyo ga choro mkono. Ne ja winjo ma neno wa kata janeno ma neno wa sani. Nyalo paro ni ma oda juoga gik mantiere e wiye kar kae. Wa ma oda juoga. Mani gik ma notiyo ga chon. Mani mana ma tiye. Moro nyalo yo. Moro nyathi ma nyuol 2000.
Ti. Eh, ma nyuol higa mar gana ariyo. Gana ariyo. Ok wachange.
Ok wachange. Nyalo paro ni mani gik ja juoga. Eh? Mani gik ja juoga. Mani gik ma nona gitiyo godo chon. Koro mani gik ma oda wuoye kawuono. Mogo nitie mana e mbelena ka aneno kochacho wang'a ka. Adwa mana ating' gi malo inenego. Be ineno gima ating'ono jatenda nenona? Inene. Inene maber. To moro be nitie machaka bolo piny achaka ting' inene. Jaduogo Omolo, apani wach ni nyalero maler. Gima ating'o. Nyisna jonenowa ni to ma ang'o baba. Koro odagi gima oting'oni. Kisie joluo e tokegi akwata. Koro agwara ni deko kuom yie moro mane lak piny ma bende ne en rachiel dhiang' chiko ni kuom opogore to olemo ni iluongo ni ko. Koni nitiyo kode e golo chak. Chachiewo en chak ma pok owuok kuom dhiang' ma pok owuok mana ee chak. Koro chak mane iko moseyieng' koyieng' koyieng' chak iluongo ni chak mopwo opwo.

Ariyo. Ariyo. Akwata ni ne ni tijene mopogre opogre. Mm. Achiel kuomgi ne en kaka madho nyuka, madho nyuka. Inyalo dhi kode omo pi, kod tije mang'eny mopogre ma bende adwa miyo jaduong' wadwa migwambo mondo bende odagie kanyo. Koro jawinjo, achiel kuom achiel kuom tije ni jowacho ni ni matiyo kod uh, agwata ni e madho nyuka. Miyono ne jaduong' jaduong' sasana jodongo ne nigi agwata gi ma nyithindo ok tigo. nyithindo ne agwata gi jaduong' bende ne bedo ga agwata kata wuon pacho koro agwata ne nitie kaka nosetiyo kode malach ne luoko tikano ne godo mana achiel kuom tije godo mine wane tiyo gagwata ni e giumbo kata kulo ka gidhi tumo sana sana pige mag achiya kama dhi tumo ne gitiyo gagwata mondo kik gidu picha ne gagulu koni gitiyo gi agwata ni ka gituomo to giole agulu nono ka gidhi umbo Joma moko bende tiyoga kod ang'e madho cha. Chak bende wacho ni puoyo, puoyo, puoyo no. Joma moko tiyo kod agwata ni bende emane.
Kamano. Jaduong' mi bombe lendo gino maber. Kamano. Agwata muneno kani, agwata nigi fuondi mang'eny sana. En gi wembe.

Ni kade maber ma kinene to lombo wang'. Ma mana molosa wigi awigi. Awinjo.
Kamano.
Yalo lombo wang' mana gimidhi madho miwinjo ka lombi. Jaduong' jaduong' lombo wach ni ng'eny. To gima otimo mana tingo mar ariyo ka. To kapok adhi e gini,

Koro ok noti kode mochalo gima jaber koro noti kode e metho. Koro ne nikete wan mondo mi mondisore. Koro ngawe kamoro kanyo endo. Koro ok miluongo ni mondisore. Koro ne en gima ibitiyo godo e ndiso. Ee, makaji paro ma mabor jowinjo napani odi dala kucho nineno gimoro ainano olier e kor ot kaka kaka nyako donje ot oneno kata od muni moko olos maber agwada nyaka lier achiel ei iwinjo wach kanyo watieko koro nwadonje gimachielo mana wakete e kind Ineno ka adwa kete kama tolore mana. Adwa kete kama tolore mana. Adwa ni jaduong' koro adwa wache wach moro e wachni. Koro ma waluongo ni touch. Touch. Touch wan gi touch mopogore opogore. Mane kod loso touch mar agwata. Agwata ni mana kaka jaduong' Ondijo wacho. Agwata ka niketo piny to hore piny.

Koro gimachielo kuom tach maneno watimo. Mm. Tach nitie maduong' mm. ma mine ne kete wigi. Mm. Akena kete wiya kosaweyo. Mine ne kete wigi. Eh. Ka gisekete wigi to ne giduogo gikawo gima chal kama. Giye wigi e studio. Ade studio ling'walenga to giye wiye bedo negi. Bunena. Bunena gisinye wiye wiye.

kama jomoko ok winj. Jaduong' ni guna weche weche moko loka simba ka. Message moro penja ka niya ni dagwanda no dhi nyalo madhgo magera.
Mano adieri. Agwata ni nitiyo godo e madho gik kata magera no. Magera ko en njugu moro e iye. Ang'eyo jawinjo moro kiere Magera. Magera. Idak gi daya die. Magera njugu moregi. Moluongo ni Magera. Aya, Magera machielo bende nitiere ndalo moko ma koro kech ne dabedo mang'eny matindi. Oduma ne wanyalo kawe to wachielo kode gima chalo nde. Tichako irege gi mano luongo ni Magera. Kata mana moko. Jomoko ne wang'o moko. Kosewang'o moko mogo ni ole pi tiruwe maber ochalo nyuka mowang' mano weche moko iluongo ni magira koro but magira man ka kisungu en mar njugu njugu moregi miregi maber koro inyalo madhe
weche donjo simba ka jawinjo mama openjo to gima nateng' ka en ma en e odene mago dang'o openjo joseph oganda migwena penjo ni to jotelo man kanyo ga mosum gipenjo ni to gima nating ka an e oda kani mm. ma nating ting'no mm. iluonge nang'o ng'e ni mano osebawa mana kuma chielo koro jawinjo migwen noa migwen apenjo ni gima nating tini mm. mana kiseluonga nanyinga jaduong' ni kwango jaduong' kapod kijana koro

Mae onagi dendo ni oigla. Oigla. Oigla. Onagi dendo ni oigla. Ochalo ka sufuria ma nyasani. Itiyo kode ti. Sana sana e tedo weche gik ochalo ka rech. Ka ne tedo bambo, bambo ni chwako kar kama chieng' maber. Nitiere jawinjo kata janeno ma Temo wacho ni Kagulu odwaro gir chal Kagulu gita mochaka chanya dieri nikech kata ka ng'iyo message moro ka hmm. to ng'ato penja ni dawa ne ni Kagulu to mata ka neno kunyisa kanyo be chal mana Kagulu chal mana Kagulu mi ochacho wa studio ka hmm. koro antiere antiere kaka mar pogo ni gigi oh, mar lero ni gigi maber mondo iwinjgi koro ma nyoluongo ni gigla kod iluongo ni gigla Koro pogruok mantiere kinde ga gulu en ni ma nigi ite miliere kod en gi ite ariyo. Apane jawinjo no wende maler. Mano miluongo ni oyigla.
Kae king'iyo agulu, agulu dhoge tin to nitie kaka ilose mkuo maber mong'ienore. Koro agulu no kinya tiyo gi losore kaka rech, nikech dhoge cha tin. No, ema mana koro los mae mondo tiyo gi los ang'o? rech kata omen kata omen itedo go bambla kata bambla kata bambla ya bambla ni rech mane joluo ero kabisa ngajua mia gombo jawinjo wa kok wabilo gimoro to ng'ato osegombo bambla waonge wach kuom mano lakini pod akulu ma wuoyini owuoye owacho ni duonde twiny duonde puot alafu yo ka iwe kucho bet lach Agulu ni kaka ng'eye da mar Rebeka nyakwar Nyasaye oketo chuny kuom noketo go pi modho bedo mang'ich mang'ich ma ka ng'ato owanyo rogi kata wana rogi koloko miye pigno to penjo kwani un gi frij e ot ka frij e ot ka iwinjo penjo agulu ni e nitie kama niketi Noketo pigno. Awuoro ni nitiere kona moro mopondo to nyithindo ok fware kuno gi suya mo marach suya moko moko mm. iwinjo mm. tagulu ni bende ikete ma dokum wiye mm. nikech oyieyo monyalo awore koko kata olwenda mo kata kata olele mo to donyo mo an iwuotho pi kikia nang'o manene ni ume maber ma ka nimodho pi to iumo wiye chwete dwa negi dala Chwadi moko dala ma onge. Eh, mimi. Ngamo ngamo mondo biko ko mo ya. Eh. Nyoka ne bedo kore agulu. Agulu ni kendo.
Mm. Ne idhi go umbo pi. Me ele tinye gi talcha dhi aora umbo go pi. Yo, dhi omo pi. To ka gimoro dhi wuogi, ne go agulu ni piny ma tore. Ma tore. Idi go dala. Agulu ni gimoro ma ma nigi nyathi ma. Ma nigi nyathi ma. Yuya. Koro koponi wada wuoye guluni matut, jopenjo ang'e ni jowinjowa gi joneno wadhi penjo wapenjo mang'eny ka kuma gut. Penjo moko dwoko next week kwa duogo gi galamoro moro machal kama. Nitie weche moko ka monego wakuom jaduong' Migwambo. Jaduong' Migwambo nitie wach moko ka ni dero. Dero. Dero. Dero ni ibe ni ng'eyo gima gini en maber gi kundi. Dero ang'eyo. Dero ang'eyo. Ah, ne joma dongo sani kata joma sani gi dho ngere giluonge ni stroke. Sani giluonge ni stroke. Dero ni en gima ichweyo gi kete. Ne en kaka ne en gima ichweyo gi kete maduong' to nitiyo kode e kano ang'owa e kano cham. Cham kosegol e puodho tikelo tikano e kanyo e dero. Ikano e dero. Eh. Chaka koduma nikete kare. Yeah. Bel nikete kare. Koro sa bidwa dhi tigi chamo kendo dhi rege. Mm. Hmm? Kiro tire mondo koro dhi rege po. Mm. Ni kawe ti yoro nyathi go del do ti dero. Wong moro matin. Buko doko. Inyalo suse kata inyalo dine.

Message ma odonjo ka to dero an tang'e maber ma iluongo ni Rosemary Kakwanya mowuok Uyoma. Openjo ni dero ni an tang'e maber kendo pod wan kode dala ka. To kikone jo nyikwa nyikwa Ramogi kata nyikwa Nagi mobedo kanyo maneno no. Ni dero ni ang'omiyo kode notujo tujo tujo tujo. Oweye gi kanyo. Mm. Koro dero gi loso mopogore opogore. Nitie joma tiyo gi owuoyo, mm. uwe losruok mar dhiang'. Mm. Niloso odero piny kata chande, ne gimuone godo maber mowe mwapuo nyaka kuoneno. Gima chalo kaka bes nigi wengene matiyo, ne nyalo pusore ka olore piny. Ng'ama pesa ka gi oda piny. Mm. Koro nilose gi wuoyo, nidino bugni. Koro man gotuch to en mana sikuno mipiko oduma mondo yamo odonje e iye maber.
Apani wadwoko jawinjo gi janenono mondo yamo odonje e iye maber. Odonje e iye maber. Dewo ni apani wakuongo mundo kendo matut next time kwa romo. Penjo to anega siku ka, penjo to anega ni kwa na mundo. Ipenja ka niya, James Oduor ka wuok dala ma nam chuny. Owacho ni oling' kuno bedo gi ondelo ne mos kendo deko. Owacho niya, ni apenjue ni jonagi mobedo piny mos okue mos. Gima oti machande ka ni atonga, ondiko ni atonga. Wache ka pok waduogo owache ka pok waduoke to owacho wach moro ka. Atonga ni nitie i dala mar achiel gi odheru otete. An mondo wuoyi gi ji kohewre te. Mondo wakony kata jomoko man go piny mapiny. En openjo Atonga. Eh. Jaduong' Migwambo. Yes. Atonga ni giwache ni ang'o? Aha.
Erokamano kuom penjo maber kamano jawinjo kata janeno. Atonga Atonga ne en gima joma onagi ni chueyo. En gima nonagi chueyo to nitiyo kode sana sana e ting'o cham. Nichwego lano maber. Mm? Eh, ochalo basket ma nyasani. Basket. Nilose maber mochwe maber tani gi bade gi timile godo. Ta joma mon moko ni twere gi twere gikete wiyo kale gi bade no. Joma kore lire godo. Koro itiyo kode cham. Joma kore tiyo nyaka e wiyo. Koro itiyo kode itiyo kode cham kosekeyo. Koro giwole del mondo ogwech. Mano kore na toka.

Nitie ng'ama koni kata ma kaka ochopi iro otame, laini opo. Osebedo dhero e chunye kaka ochopi iro otame. Jaduong' Omolo, Mm. obedu. Koro odhero ni, odhero ni ne en chon joluo ne lose kod gimoro yien moro miluongo ni olando. Olando. Olando. Awinjo. Iwinjo maber?
Eh.
Olando ni nilose go maber kanyalo kedi e piny manyasani nitie gima iluongo ni besen. Nilose

Bende inyalo moyo cham oko kanyo e yo maber maber kod tije moko bende mang'eny manyalo konyi go. Gima chielo modhero ni jawinjo na odhero ni notarore mm. nokotut kodhiyo e tijene ne gin tije mag piedho miwacho no ninyalo kete rabuon kogol rabuon e kendo kata iketo kata jaduong' migwamo ka nimega mm. iketo kata budho kuome mm. koro ndalo machocha ne nitie kama ot moro mane ji kalo dhano kalo to ng'ato ne kalo to kwanyo mana budho e

odhero Odhero. apani maloko wach ma odhero no kendo iwinje maler king'e mang'eny inyalo ndikonwa e lainwa kae monyisowa gima chielo mane onego wuoye en otete otete ni ma wachambua e kida wache kaka en chambua en kunyo iye Kunyo iye, yo. otete ni ka nitie gweno moro magele alaka Mm. tiyudo ka gweno magele ni en odhi okawe to uwi motete Mm. ipidhe na chiemo iye ka ipidhe na chiemo iye kech- ochach gweno moko Kendo ya chak iyudo ka gweno ma odhi oto. Oto to mang'eny nyithindo ng'eny kuome. Gwenda mona hero. Eh gweno no gwenda. Dawa no minya. Mi mi yie gweno. Gweno ne en osiko mane yo tete kacha. Tete kacha. Nikech kok osiko tete to okwamo we nyithindo kumono. Koro tega kalo to kaka nyithindo. Olit kalo kawa kawa. Olit. Ema na manyo nying olit. Jaganga. Koro otete ni iumo go gweno. Iumo godo kata aluru. niumo kata mana akuru mbata otete ne en gima keto gino kamoro mokunore kik owuoth alanga owuoth alanga
ni otete ka kitemo temo wache no ni ochalo mana gima oluongo ni kitaro korwa
iluongo ni aini nabuya ka wuok so ikaru sista aini nabuya wane galamoro maber Iwacho ni oteteni. Odwa chalo mota. Eh, Jemi, jemi. Wate ki wacho tande mati kuka dia kwa ni kani. Ah, ni ja ja neno wa kata ja winjo wa. Kada uwe matine udwaro wach mano tete jota. Nitie kaka joluo dhod luo mopogore opogore luwo nyinge, gin gi nyinge mopogore opogore. Eh, mana ka joluo moko luwo dhod luti. Eh, otar ni bende mama nying machielo mar jogo jogo iluwo obedo ego ma. Eh, luwo en mama achiel. En mama achiel.
Apa ni nyaminwa nowinjo maber. Koro ko in gi wach moro maneno koro kata semi bende nitiere ndalo ma tuo gwe. Winjo wach kanyo maber. Mm. Ote ne konyo mondo kik tuo gwen landre. Ni moko sama in sama gwen tuo gwen owuok idhi nyiewo tete mang'eny timo gwendi koro. Gwendi kik dhi ka ng'ane koduogo nyalo duogo ni duogo gi tuo gi tuo manyalo miyo gwendi bende tho. Koro konyo geng'o tuo mag gwen.
Awinjo maber. Nyikwa Ramogi Ajwang' wan e TV mar Duond, duond, duond, dala. Ehe, duond dala. Duond dala. Kama gimoro amora yudore. Weche Kanyo. duto.
Koro, kwaluongo karwa mar duond dala kawuono. Jodongo winjo ka konyowa. Jodongo moke, jodongo wacho. Ma gilemo ma giweyo ka gini dhi konyowa. Onagi obed piny no. Ondelo gima apani isetiyo. Koro kwaluongo jaduong' Omolo, jaduong' Migwambo, an an jaduong' Otieno. Ajoji, wach wiuru to next week mm. wadwa moke to wadwa moke mm. ubiro yie. Ino kamano.